Fel arfer yn cwrdd yng nghanol dre ond heddi dwi lan ar fynydd y Betws gwyntog iawn yn edrych lawr dros Rydaman. Wel ydy, mae'n darganfod gwahanol iawn, ond mi fydd yna wynebau cyfarwydd iawn yn cyfrannu darganfod heddi. Mi fyddwn ni'n cael cyfle i foli gyda'n gilydd, gyda chyneuon cyfarwydd, a mi fydd un siaradwr gwadd cyfarwydd iawn i un o'n cynulleidfa ni hefyd. Diolch Rhodri am y croeso. Mae'n grêt gallu cymryd rhan yn yr oedfa yma gyda chi heddi. Er mod i'n byw gyda'r teulu nawr ym Monterdawe ac yn weinidog ar eglwys mewn Gelym uh, yno, uh, mae Rydaman a lle pwysig yn ynghalon ni. Ges i magu yn Rydaman, o'n i arfer mynd i'r seler, Nôl yn y 90au gyda Kevin Adams a'r criw, ac wrth gwrs mae mam, sef Geinar, yn dal i fyw yn Rhydama. Ac felly mae Rhydama yn bwysig yn y mywyd, ac eglwys ef yng Ngyledd Rhydama yn werthfawr ac yn annwyl. Felly mae'n fraint gael cymryd rhan yn yr oedfa yma, a ni'n gweddio bydd gwasanaeth yn fendith i chi gyd. Wel, wrth i ni ddechrau moli gyda'n gilydd hyn, o gadewch ni droi at salm arbennig iawn yn y Beibl, salm 65, ac mae'n cyfeirio ni at ddaioni a ffyddlondeb Dyw. Dy ddaioni di sy'n coroni'r flwyddyn, mae dy lwybrau yn diferu digonedd. Dyddaioni di sy'n coroni'r flwyddyn. Ac i sawl un ohono ni wrth edrych nôl dros y misoedd a'r wythnosau diwetha, falle mai dyma'r flwyddyn galeta erioed. Ond dwi'n siŵr, wrth edrych yn ôl dros y flwyddyn, allwn ni weid yn ffyddiog bod daioni Dyw yn coroni'r flwyddyn. Mae hwnna uwch ben popeth arall. A rheini ohono ni sydd wedi cael blynyddoedd caled iawn yn y gorffennol yn gallu gweud yn ni hefyd

O'n i eisiau rhannu efo chi um, be oedd Dyw, sut oedd Dyw wedi siarad efo fi bore yma trwy'r hyn o'n i'n darllen yn Marc 11 ac yn 2 Corinthiaid 1. Ac yn Marc 11, nes i jyst wir sylwi ar pwer Iesu, um, er i fod yn ddyn, Um, bod e'n yn ddyn pwerus a, a mae dew oedd e, a bod um, i ddisgyblion e wedi sylwi bod y goeden oedd e wedi melltithio achos bod Iesu'n llwglyd wedi gwywo. A'r geiriau oedd e'n deud oedd rhaid i chi gredu yn new, meddai Iesu. Credwch chi fi, does ond rhaid i chi ddeud wrth y menydd yma dos a thaflu dy hun i'r môr, heb amau o gwbl, dim ond credu y gwnaeth ddigwydd, a bydd yn digwydd. Felly dwi'n dweud wrthoch chi, cewch beth bynnag dych chi'n gofyn amdano wrth weddio, dim ond i chi gredu y byddwch yn ei dderbyn. A hefyd yn 2 Corinthiaid 1, yn sôn am y Duw sy'n cysuro. A mae'r geiriau yn deud, clod i ddew a thad ein harglwydd Iesu Grist. Fe ydy'r tad sy'n tosturio a'r dew sy'n cysuro. Mae'n yn cysuro ni yng nghanol ein holl drafferthion. Felly dyn ni yn ein tro yn gallu cysuro pobl eraill. Dyn ni'n eu cysuro nhw drwy rannu am y ffordd mae Dyw'n ein cysuro ni. Wel, yn ystod y cyfnod rhyfedd yma, un o'r pethau gwych sydd wedi bod yw cysylltu â phobl dros Zoom ac uh, cyfarfod fel hynny. A trwy ryfeddodau technoleg, ni'n nawr yn gallu cysylltu o fynydd y Betws, Gwyntog, i Marseille yn Ffrainc, a Marseille heulog iawn hefyd dwi'n siŵr, felly draw â ni a gweud bonjour, ça va, Hefin? Bonjour Rodri, ça va? Tu allais bien? Wel, y ti'n edrych yn wych yn dy glust ffone, rai fi ddweud. O, diolch yn fawr, diolch yn uh, trill edrych, wneud y cyfweliad, ti'n bod mor broffesiynol a bosib, ti'n bod? Sôn am broffesiynol, fi'n lli clywed lleisiau proffesiynol iawn fyna yn y cefndir. Mae'r teulu gyd yn iawn dy ti? Ydyn, ydyn, pa, pawb yn iawn fan hyn, ie. Yeah. Mwynhau'r uh, mwynhau hael yn tua 30 gradd i fi. Chydig yn dwymach o'n i'n clywed na, na, na fyna. uh, yng Nghymru. Wel ie, chwysu fyna Marseille, dwi'n siŵr. Ti'n genhadwr, ti wedi setlo fyna Marseille gyda'r teulu erbyn hyn. Siwp mae pethau'n mynd gyda ti, yn ymwedig yn y cyfnod o'r lockdown yma? Rhaid, ie, yeah, wel, ie, yeah, maen ma nhw wedi bod yn uh, misioedd anghyffredin, uh, wrth gwrs. Um, mae, ti'n bod, mae, o Stefan i adre am uh, am tair neu peder mis. Um, so fe di mynd nôl i'r ysgol eto, dwi'n modd yn mis Medi. Ie, yeah, mae pethau'n dechrau dod yn ôl, uh, dod yn ôl yn raddol yn dechrau dod yn fwy arferol fan hyn nawr. Mae'r eglwysi wedi ail agor yn y mis diwetha, ond o dan uh, rheolau um, llym iawn ti'n bod, nifer, uh, mae nifer o bobl sy'n gallu cymryd rhan yr oedfa'n cyfyngedig iawn, pawb yn gorfod gwisgo masg, uh, social distancing, um, so i'n gwybod y gair yna'n Gymraeg, dwi'n fi. Um, felly mae, mae pethau dyn, pethau'n raddol cam wrth gam yn dechrau dyn nhw'n yn arferol, yn dyn, mae wedi bod, wedi bod misioedd um, gwahanol iawn. O ran rhannu'r ffydd, wyt ti'n genhadwr proffesiynol, ynddo fe? Ond mae dy ffordd di o rannu'r ffydd a dy reswm di am rannu dy ffydd yr un peth a pob un ohono ni. Ydy'n sicr, um, ydy'n sicr um, eisiau gweld fel, fel pawb efo sy'n abod yr arglwydd, eisiau gweld pobl yn cael y cyfle i glywed am gobaith yr efengyl ac i, ac i ddod i nabod y, y gobaith tragwyfol sydd yng Nghrist. Felly, ie, yn sicr, um, yr un uh, reswm dwi'n rannu fy ffydd i fan hyn yn Ffrainc yw'r un reswm bod, bod ti'n rannu, uh, rannu dy ffydd di fyna um, yn, yn Rhydaman. Ie, yeah, trwy, trwy fy swydd fi fi'n trila rannu ffiddi um, gyda'r myfyrwyr a dwi wedi cael rhai sgwrsiau da um, bod, trwy gwaith a wedyn wrth gwrs uh, yn amser rhydd fi trila cwrdd lan gyda'r cysylltiadau fi wedi wneud um, Fi a'r teulu'n cwrdd lan gyda um, rai teuluoedd, fi'n gwneud ffrindiau gyda. Wrth i ni gloi, ni'n cofio amdana ti am Stefan, Emanueli, am Cynthia. Os yna bethau yr hoffet ti niweddio amdanyn nhw'n benodol, ni'n clywed bod ti ar dy ffordd yn ôl i Gymru yn y bad ac yn rhwyfo cyn bo hir? Ydw, ydw, ie, yeah, newydd prynu'r um, y bad efi am y, y life jackets, felly ie, yeah, Ie, yeah, hwnna o dan law. Ie, yeah, ni'n gweithio am dwi'n ôl i Gymru am cwpl o fnosau um, uh, mis nesaf. Felly mae ma, un pwynt gwef i'n gysylltiedig gyda hwnna yw um, jyst bod um, pasbwrt Emanueli'n dod trwyfo mewn pryd oherwydd o'r coronavirus. Mae popeth wedi bod ar gau, felly maen nhw wedi uh, fel a ail agor yn wythnosau diwetha, felly um, ni'n gobeithio bydd hwnna'n dod trwy fe yn wythnos nesaf, felly na'r pwynt cynta, bod y pasbon trwy fo mewn, mewn amser. A'r ail peth yw, ie, yeah, bod um, ni'n gallu ail, ail gydio yn y cysylltiadau ni wedi wneud. Um, Ni wedi cwrdd lan gyda teulu cwrdedd, ni wedi sôn amdano o blaen, uh, sy'n ffoduriodd ni. Ni wedi gallu cwrdd lan gyda nhw yn cwpl o wythnosau yn ôl, oedd hwnna'n gret. Os ych chi, ie, yeah, gwefio am hwnna. A ie, yeah, fi creti am uh, y pwynt ola, jyst byddwn ni'n gallu cael gorffwys da uh, dros y haf, wythnos y, y, y blwyddyn hyn di bod yn brysur iawn, um, a wedyn gyda'r coronavirus. Uh,

Au revoir. Arglwydd i'n Duw, allan Yma, yn yr awyr agored, mae mor hawdd gweld mor fawr wyt ti. Yn Dyw ni, yn Dyw ni sydd yn da yn ysol, ond yn Dyw ni sydd yn ddiw mawr, Dyw mawr, yr rhyfeddodau maith. O a dy Dduw ein tad ni yn nefoedd, ni'n diolch i ti, ni'n mol i ti, a ni'n dy garu di am pwy wyt ti, Arglwydd. Ni'n diolch i ti am y greadigaeth ni'n gweld o'n hamgylch ni, Arglwydd. Diolch bod ti wedi creu pob peth, a mae'n dangos dy ogoniant di, a ni'n gallu rhoi mawl i ti am be ni'n weld, Arglwydd. Ni'n diolch i ti am yn creu ni uh, i fod yn blant i ti, Arglwydd. Ni'n diolch i ti am Iesu Grist, diolch bod ti wedi danfon e i'r byd i farw yn ein lle ni, i fynd i'r groes, i gymryd ein pechod ni fel bod ni'n gallu derbyn maddeuant, fel bod ni'n gallu derbyn um, ti fel tad arno ni, a'r bydd ni'n diolch am yr holl freintiau, yr holl fendithion ti'n rhoi dyn ni'n ddyddiol arglwydd. O Arglwydd Dad, dyn ni'n diolch i ti gymaint bod ti yn ddew sy'n cysuro ni, bod ti'n dad sy'n tosturio. Arglwydd bod ti'n sefyll yn gadarn trwy'r amser, ti mor ffyddlon, mae dy gariad di yn helpu ni ddal ati i ddyfal barhau ag i obeithio um, yno ti trwy'r amser. Cadw ni yn saff o'r arglwydd yn ystod y cyfnod ansicr hyn, yn gorfforol ac yn ysbrydol. Ni'n gwybod dy fod ti'n agos at y rhai sy'n galw arnat ti, a dyma beth rydym ni'n wneud nawr. Ni'n cofio hefyd y sicrwydd na all ddim yn ei hynysu oddi wrth dy gariad, oherwydd ti yw cariad. Wrth feddwl am ddarganfod Arglwydd, mae gyda ni gymaint i ddiolch i ti amdano yn y gorffennol. Ac wrth feddwl hefyd i ni'n sylweddoli bod na ambell un fel Glyn, fel Edna, wedi cael ei galw ata ti erbyn hyn. I ni'n diolch i ti am y cof amdanyn nhw. Ac yn yr wythnos hon, pryd i ni wedi gweld angladd glyn yn mynd heibio'r capel, i ni'n diolch i ti i bod nhw illtau bellach gyda'i gilydd a gyda'r gwaredwr roedd y ddau ohonyn nhw yn ei garu ac yn tystio. Felly Arglwydd, dyn ni'n gweddio dy fendith di ar, um, ar Rhydaman, a dyn ni'n gweddio dy fendith di ar bobl yr eglwys. O Arglwydd, os oes pobl sydd wir yn cael trafferth yn y cyfnod yma, bod nhw wir yn troi at y ti, bod dy ysbryd glân di wir yn newid y calonau nhw, bod ti ar waith yn ei bywydau nhw. Gweddïwn hefyd dros y pobl yn un plith sydd yn sâl. Gosoda dy law iachâd arnyn nhw, a'i helpu nhw i ymddeiried at ti. Diolch, Arglwydd, am dy ras, am dy gobaith, ac am dy gariad. Helpa ni fyw pob eiliad yn bywyd i ddod â clod a gogoniant i Iesu Grist am bod ni'n caru fe gymaint a'r Dydd. Helpa ni i helpu eraill i i weld pwy yw Iesu a beth mae e 'di wneud drosyn nhw. Arglwydd, mae'n calon ni jyst yn llawn diolch i ti am be ti 'di wneud droson ni. Cynnal ni, nertha ni, cadwa ni, Arglwydd, yn edrych arnat ti ac i ddod â clod i ti ym mhob peth ni'n wneud. Amen. Rwy eisiau edrych ar un o adnodau mawr yr Efengyl. Nawr, mae'r Beibl i gyd yn air Duw. Mae'r Beibl i gyd yn ddatguddiad o Dduw i'r byd. Mae'n dangos beth yw cymeriad Duw, mae'n dangos beth yw e- ewyllys a ffordd iachwdwriaeth. Ond drwy y Beibl mae yna gyfres o adnodau sydd yn llwyddo i grynhoi yn effeithiol iawn beth yw neges y Beibl i gyd. Maen nhw'n crynhoi i ni newyddion da ac efengyl Iesu Grist. Iowan 3:16 siwr o fod yw'r enghraifft fwyaf amlwg ac enwog, ond mae 1 Pedr 3:18 hefyd yn crynhoi y cyfan yn arbennig iawn. Falle trwy'r cyfnod yma chi wedi bod yn meddwl mwy am Dduw, am Iesu Grist, wedi bod yn meddwl yn fwy falle amdanoch chi eich hunan a, a tragwyddoldeb, marwolaeth, sylweddoli mor fregus yw bywyd, mor ansefydlog yw y pethau ni fel arfer yn, yn pwyso arnyn nhw. A chi wedi gweld, wel, Dyw yn unig yw y graig. Mae angen i fi droi ato fe. Wel, beth yw Cresnogaeth? Pam bod Cresnogion trwy'r cyfnod yma wedi mynd i'r holl ymdrech i gynnal gwasanaethau ar y we? Pam bod ni eisiau addoli Duw a gwrando ar bregethau? Wel, mae'r adnod yma yn rhoi sawl ateb i ni. 1 Pedr 3, 18. Dioddefodd Crist yntau unwaith am byth dros bechodau, y cyfiawn dros yr anghyfiawn, eich dwyn chwi at Dduw. Peth cyntaf ni'n gweld yn yr adnod yma yw pwy. Pwy yw canolbwynt y ffydd Gristnogol? Wel, uh, fi'n siŵr bod e ddim yn surprise i chi glywed mae Iesu Grist wrth gwrs yw canol a chanolbwynt y ffydd Gristnogol. Pan o'n i'n fach, o'n i arfer meddwl taw cyfenw Iesu oedd Crist, Iesu Grist, mae'n beth ddigon rhesymol i feddwl. O'n i'n meddwl mai surname fel Jones, Davies neu Williams. Ond wrth gwrs, dwi wedi sylweddoli mai disgrifiad o waith a galwedigaeth Iesu yw Crist. Mae Crist yn dod o air Groegaidd sydd yn gyfieithiad o derm Hebraeg, Meseia. y gwas wedi ei eneinio, yr un sydd wedi ei anfon. Drwy'r Hen Destment mae yna addewedion di-ri y bydd Duw yn anfon achubwr, gwaredwr. Mae'n dechrau reit nôl yn Genesis. Ar ôl cwymp Gen a Adda ac Efa, mae, mae Duw yn addo anfon gwaredwr, rhywun fydd yn dilyn, yn llinach Efa, rhywun fydd yn perthyn i Efa, A bydd e'n dod ac yn concro'r diafol a drygioni. 2 Samuel 7, 14, Mae Duw yn rhoi addewid i Dafydd, i'r brenin Dafydd. Y bydd mab iddo fe, rhywun yn dod yn ei linach ef, fydd yn sefydlu teyrnas drygwyddol o heddwch a chyfiawnder. Mae'r proffwydi Eseia'n fwyaf amlwg efallai yn sôn am was yr Arglwydd fydd yn dod ac yn sicrhau goleuni a heddwch a llawenydd a bywyd. A dyma chi nawr y Crist wedi dod, yr un sydd wedi ei anfon gan Dduw. Mae Iesu'n disgrifio'i hunan yn Ioan 3 fel yr un sydd wedi dod o'r nefoedd. Be' sy'n gwneud Iesu mor arbennig a mor wahanol i unrhyw arweinydd crefyddol arall? Wel, fe yw yr unig un sydd wedi ei anfon gan Dduw ei hun. Fe yw yr unig un sydd wedi dod o'r nefoedd. Doedd dim bodolaeth gan rynrhyw arweinydd crefyddol arall cyn eu genedigaeth nhw. Ond mae'r Beibl yn dangos yn glir bod dim dechrau i i fodolaeth Ar Arglwydd Iesu. Yn y dechreuad yr oedd y gair, ac roedd y gair gyda Duw, a Duw oedd y gair. Mab Duw yw creawdwr pob peth. Crewyd pob peth trwyddo fe ac er ei fwyn. Dath e'n ddyn anfonwyd e wedyn i'r byd yma gan ddew y tad i ddod yn ddyn er mwyn byw bywyd sanctaidd a pherffeth ac er mwyn bod yn waredwr wedi ei anfon gan ddew y tad. Felly mae hyn y gwneud Iesu Grist yn gwbl unigryw. Emmanuel, Duw gyda ni, yw Iesu, Duw, Mab Duw yn cymryd cnawd, yn dod yn ddyn, er mwyn ein achub ni. Ac felly, oherwydd mae fe yw yr un sydd wedi ei anfon gan Dduw, ac oherwydd mae fe yw yr unig un sydd wedi dod o'r nefoedd, gall ni wybod fydd pob peth fydd yn dilyn yn yr adnod yma yn gwbl ddibenadwy ac yn effeithiol. Yr ail beth ni'n gweld fan hyn yw pam. Wel, pam ddath y Crist? Pam anfonodd Duw y Tad Iesu Grist? Wel, ddath e i ddioddef dros bechod unwaith ac am byth. Mae Iesu'n cael ei ddisgrifio yn yr adnod yma fel yr un cyfiawn. Nawr, mae hwnna'n rhywbeth rhyfeddol. Dychmygwch fywyd heb unrhyw bechod o gwbl. fod pob gair a phob gweithred a phob meddwl yn gwbl, gwbl berffaith a sanctaidd a chyfiawn. Mae'n anodd dychmygu'r peth, dyw e? Yn ni'n pechu bob dydd, yn ni'n meddwl yn anghywir am rywun, ni'n dweud rhywbeth na ddylwn ni. Ond am 33 o flynyddoedd, Nath Iesu fyw bywyd gwbl gyfiawn a pherffeth, a mae hyn yn reswm arall i sylweddoli mor unigryw yw Iesu Grist. Wel, fe ddath e'r byd mae i fyw bywyd cyfiawn, a dyngos i ni beth yw sancteiddrwydd. Fe ddath e'r byd yma i ddangos i ni pwy yw Duw a beth yw natur a chymeriad Duw. Ond fe ddaeth e'r byd mae hefyd, ac yn fwyaf oll er mwyn marw ar y groes. A mae hyn yn mynd â ni nôl i'r Hen Destament hefyd, i benodau fel Eseia 53, ac i ddarluniau fel Oen y Pasg a Dydd y Cyfamod. A mae rhein i gyd yn atgoffa ni fod 'na aberth fod 'na un wedi marw a un fydd yn gorfod marw dros bechodau'r byd. Sut oeddech chi'n teimlo pan glywoch chi am George Floyd? Yr anghyfiawnder. A fi siwr oedd, oedd na ddicter yno chi, o'ch chi'n teimlo'n grac, o'ch chi'n teimlo llid cyfiawn. Sut gall rhywun wneud rhywbeth mor ofnadw at berson arall? Ac oedd na'n ymateb cywir. Wel, dychmygwch sut mae Duw yn ymateb i bob pechod. Mae Duw yn sanctaidd, mae Duw yn, yn holl wybodus, yn holl bresennol, yn gweld pob peth. A mae Duw yn gweld ein meddwl ac ein meddyliau, yn clywed ein geiriau, yn gweld ein gweithredoedd. Ac os 'yn ni'n teimlo ac yn ymateb fel yna i bechod ac anghyfiawnder, wel, gymaint mwy mae Duw. A mae Duw yn gorfod cosbi pechod am ei fod e yn gyfiawn ac yn, yn gwbl gwbl sanctaidd. Ond dyma chi'r newyddion da, fod Iesu wedi ei anfon i'r byd yma i fod yn waredwr, trwy farw dros bechaduriaid fel chi a fi ar y groes. Falle bych chi dod i ddeall, hyd yn oed yng nghyfnod y lockdown, bod chi yn bechadur, chi wedi sylweddoli beth pa fath o bethau chi'n meddwl ac yn gwneud a dweud. Felly chi'n sylweddoli bod chi heb garu Duw fel y dylech chi a heb garu bobl eraill fel y dylech chi. Chi'n sylweddoli bod chi wedi syrthio o safon Duw, wedi gwasgu Duw i ymylon, i ffringes eich bywyd, Dych chi heb rili caru Duw a'i foli a'i addoli. Ac yn aml iawn chi wedi bod yn hunanol falle, a jyst becso amdanoch chi neu'ch teulu chi, heb edrych mas i wasanaethu eraill. Wel, dyma mae Beibl yn dweud yw pech, a dyma Duw yn ymateb i hyn. Ond yn ei ras ac yn ei gariad, mae wedi anfon Iesu i fod yn waredwr. ar y groes daeth tywyllwch dros y ddaear, yn dangos fod Iesu yn cymryd ein barn a'n llid ni ar ei hunan. Welodd Iesu dywyllwch fel bod ni yn gallu gweld goleuni. Dywedodd e a gweiddodd e allan ar y groes, Fy Nuw, fy Nuw, paham ymgadewaist? Cafodd Iesu ei wrthod ar y groes, fel bod ni yn gallu cael ein derbyn. Chi'n gweld ar y groes beth oedd yn digwydd? Oedd yr un cyfiawn, oedd yr un sanctaidd a pherffaith yn marw dros bechod y byd. Ac felly byddai pawb sydd yn credu yn Iesu a pawb sydd yn gosod ei ffydd ynddo ef yn cael bywyd tragwyddol a maddeuant o'i holl bechodau. Ac felly, does dim rhaid i ni wynebu tywyllwch barn Duw, Ry'n ni'n gallu wynebu goleuni perthynas a bywyd tragwyddol. Does dim rhaid i ni gael ein gwrthod gydyw. Ni'n gallu cael ein derbyn fel plant. Felly dyma pam ddaeth Iesu i'r byd, i fod yn waredwr trwy ddioddef unwaith am byth dros bechod, a mae'r geiriau yna'n rhyfeddol, unwaith am byth. Falle bod chi'n meddwl, wel, er mwyn bod yn Gristion, mae rhaid fi gyrraedd rhyw safon arbennig. Mae rhaid i fi gyrraedd 90 y cant bob wythnos. Fel tasech chi'n yr ysgol ab dy rathro yn dweud ok, dyma'r safon am y flwyddyn nesa, pob prawf, pob aroliad, mae angen i chi gyrraedd 90 y cant. Wel, bydde hwnna yn ein llorio ni. Bydde fe'n crushing i feddwl bod rhaid i ni gyrraedd y safon yna drwy'r amser. Cyrraedd y lefel o sancteiddrwydd sydd tu hwnt i ni. A neu chi'n meddwl, wel, mae rhaid i fi allu profi i ddew mor ddifrifol i fi a mor sorio i fi am bechod. Eto, bydde hyn yn llorio ni achos mae e tu hwnt i ni. Ond dyma newyddion da. Dioddefodd Iesu unwaith am byth. Ar y groes nath e gymryd yn holl bechod ni, yn holl fethiant ni, holl farn Duw ar ei hunan. Ac felly os drowch chi at Iesu Grist, os newch chi ofyn am faddeuant yn ei enw ef, fe gewch chi'ch madden llwyr. A bydd Duw yn penderfynu peidio cofio'ch pechodau, a byddai'n derbyn chi fel plentyn. Beth yw canlyniad Marwolaeth Iesu Grist. Dyna'r trydydd cwestiwn, beth? Wel, mae'n dweud fan hyn, er mwyn dod â chwi, eich dwyn chwi at Dduw. Mae rai pobl falle meddwl mai y pwrpas Crisnogaeth yw helpu ni i fyw yn dda, neu i gynorthwyo pobl eraill, i fod yn gymwynasgar, I fod yn Gristnogion da, mae hyn wrth gwrs yn wir. Rai meddwl mai rhoi rhyw deimlad neis, rhyw deimlad emosiynol braf, ac eto mae'r Beibl yn, yn addo heddwch inni a bydlonrwydd. Ond gwir newyddion da y Beibl yw bod ni'n gallu adnabod Duw. Anfonwyd y Crist i'r byd yma i farw ar y groes yn ein lle. Fel wrth i ni gredu yn Iesu, gallwn ni gael ein maddau ac felly dod yn blant i Dduw a'n dwyn yn agos ato fe. Ac felly mae'n golygu bod ni'n gallu adnabod Duw fel tad, gallu troi ato fe mewn gweddi, Gallu clywed Duw yn siarad â ni yn y Beibl. Gallu gwybod bod Duw ar ein hochr ni ac eisiau i ni dyfu yn ein dealltwriaeth ac adnabyddiaeth ono fe. Eisiau ni dyfu yn ein cariad tuag at Dduw a'n ein addoliad at Dduw. Eisiau ni brofi ei ras a'i gynhaliaeth ym mhob sefyllfa. Hyd yn oed sefyllfaoedd tywyll yn gallu bod yn ymwybodol o bresenoldeb Duw. Duw yn dod yn ni at ei hunan, yn dwy ni ato fe, fel bod ni'n ei nabod e fel tad. Dyma un o adnodau mawr yr efengyl. Ydych chi wedi credu yn Iesu Grist? Ydych chi ymddiried yn Iesu? A ydych chi wedi sylweddoli taw fe yw yr unig un sydd wedi ei anfon gan Dduw i fod yn waredwr? Wel, gosodwch eich ffydd ynddo ef, edrychwch ato fe, a gallai addo a dweithoch chi iddi, byddwch chi'n profi bywyd yn ei lawnder a profi bywyd tragwyddol yn Iesu Grist.

Gras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Dyw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fyddo gyda ni oll. Amen.